Ndathekio mũno tũkĩaria na mũthuri wĩ hau ĩ, ũgwĩtwo Jamaĩ, anjĩra atĩrĩrĩ, mũgĩkũyũ nĩma nĩ akoragwo e mũtorie, tondũ maita maingĩ rĩngĩ ũgũkora mũndũ ona arathiĩ na ngari, na rĩngĩ ona mbia cia maguta ndarĩ, nĩkĩo ũrakora mũndũ ngari ĩnyitĩtwo nĩ kanjũ, rĩu ũkorage mũndũ agĩthaitha andũ a kanjũ, ũĩ mũtitige kũnjohera ngari, no rĩu rĩ, angĩkorwo ona mbeca cia maguta ndũkiuma nacio rĩ, ũkĩregire kũhaica matatũ nĩkĩ? Anyway ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ, maica maya, maica maya ndũgetĩkĩre gũkua mĩrigo mĩingĩ. Ona ngari ya kũritũhĩra mũno rĩmwe rĩ, ah, mĩtinanie ũrĩa wonaga athũngũ magĩtinania ũgagĩũka ona gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mbere. Anyway ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ngari yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ mũhuko waku. Kana nĩ bũnda ũkũhaica, we bata nĩ ũkinye kũrĩa ũgũthiaga, ũgũthiaga. Tondũ maica maya nĩ maritũ, Na reke ngwĩre, ta rĩu Ngai rĩ, akĩũmba arũme atwĩrĩte atĩrĩrĩ, kona ciothe tũrĩthiaga nĩ tũrĩkoraga atumia ega, atumia ehokeku, na atumia nginya mena wĩtigĩri. Agĩcoka agĩthondeka thĩ ya gĩthiũrũrĩ. Nĩ wanyita ũhoro ũcio? Ũrĩa kũguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, mũndũrũme maita maingĩ nĩ ateng'eraga mũno. Ndathiaga agĩkinya kona ĩrĩa rĩ, agĩciria nĩho umithio ũrĩ rĩ, agakora tiho umithio ũrĩ. No rĩu rĩ, nĩ atĩa ũngĩka nĩgetha ũkorwo wĩ mũndũ wa kwĩyũmĩrĩria? Nĩ ũgokĩraga o mũthenya ũkehe ngoro, na ũtige gwĩciria atĩ wĩ muonere. Ũkĩra na wĩkĩre kĩo. Rĩrĩa waiguire ũrĩrĩaga thigino yaku rĩ, Jesu ti kũhĩtia ahĩtirie, nĩ amenyaga ũrĩa arauga. No mũhaka ũthigine nĩgetha ũrĩe. No mũhaka ũthigithwo mũno. Mũthuri ũngĩ wĩtagwo Anthony Robbins aratwĩrire atĩrĩrĩ, "Ũngĩciria atĩ kwĩ mũndũ ũtarĩ thĩna atĩ tondũ nĩ mũtongu mũno-rĩ, wee nĩ kwĩhenia ũrehenia." Aratwĩrire kũndũ tu kũrĩa gũtarĩ thĩna nĩ rĩrĩa ũgakua ũthiĩ kaburi-inĩ. No kana ũngĩkorũo wĩna mamirioni ta mũthuri wĩtagwo Jack Ma wa China, nĩ billionaire. Ta rĩu hĩndĩ arokire Nairobi atwĩrire atĩrĩrĩ hĩndĩ atwaragĩria University of Nairobi, Aatwĩrire we eciragia rĩrĩa agaatonga, agaatũũraga na na kũu Mombasa meri-inĩ, ĩĩ, Mombasa ya kũu China. No rĩu akoraga atĩ o na mathaa ma gũkoma o na gũtirĩ, o na mathaa ma famĩlĩ gũtirĩ. Tondũ mbeca-rĩ, ũtonga-rĩ, ũtonga anga nĩ meciria. Ũtonga ti mbeca nyingĩ, atĩ ũkorũo na mbeca nyingĩ icoretwo mbica ĩĩ kana nĩ cia Amerika kana nĩ cia Kenyatta. Aca. Ũtonga nĩ kĩrĩa ũngĩgũra na mbeca icio. No rĩu nyingĩ o na wagũra o na irio nyingĩ-rĩ, ũkũrĩa thani irio ĩno? ĩmwe. Kwoguo ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩ mũtongu na ũtarĩ mũtongu-rĩ, ta menyera kũiganĩra. Ũmenyage, ũmenyere kũiganĩra ngoro na ũmenyere kwĩheaga hinya. Tũrathomire ũhoro wa mũthuri ũngĩ, mũthuri ũcio-rĩ, athire na nduthi nduthi akĩgwa. Agwa akĩhĩa seventy five percent. Kwoguo gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ na ĩtano nokĩo atahĩire. No rĩrĩa okĩrire erire andũ atĩrĩrĩ, ta thomerani andũ arĩa mana survive maũndũ ta maya-rĩ, meciria mao mahanaga atĩa. Rĩu akanjia gũthomerwo akerwo kwĩ mũndũ ũngĩ watinangĩtio moko, you know, kwĩna ũngĩ ũtarĩ na nginya ndonaga na nĩ a survive ire. Kũguo story iria anjirie gũthikĩrĩria rĩ, nĩ cia...